Rogoshwa. Bwana asifiwe. Maandiko ma Ngai maugaga kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo. Ngwambĩrĩria na kũmũcokeria ngatho inyuothe nĩ gwĩtĩkĩra mwĩto wa kamĩtĩ wa kwarahũka tene tondũ kũrĩa tũrathiĩ no gathabarĩ na nĩ tũkwenda gũ keep mathaa na thubukia na ũndũ ũmwe na Nyandarua

hatarĩ kũrũgama kana kũbiki kĩndũ kana ũndũ tũthiĩ straight nginya stopover ĩyo ya kĩboko nĩ gũkĩrĩa mũndũ toĩ kĩboko nĩ ha nĩ harĩa njĩra ya gwathũka ũtonye Limuru town yumĩte highway handũ he kĩrũriĩ mwena wa right ũgĩthiĩ na Naikuru rĩu nĩ tũkũrũgama tũ confirm andũ othe twĩ nao na andũ a Limuru kũrĩa mũthee Archbishop Karoiya aikaraga

kwa gũthiĩ ũkĩingĩraga handũ tondũ gĩtũmi gĩa gũkorwo na thigari icio nĩ gũtũhingũrĩra njĩra Naikuru tondũ nĩ inyitanaga mũno na nĩ ĩgĩaga jam nene mũno. Wona watigwo nĩ mũcabara ũikare ũĩ nĩ tũrĩonana nawe tondũ no nginya tuonane no nĩ kĩndũ thaa ikũmi-inĩ nĩrĩo ũrĩũka. Kuo no tũkuonana no nĩ ikũmi-inĩ. koguo wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ ndũkae gũtigwo na hanini ndũgathiĩ ũgĩkaga shopping thaa ici nĩ ũrĩ shop ũgĩcoka nĩ njũĩ kwĩna andũ mena rela- relatives njĩra icio tata wanyu ikaraga na hau kĩnarĩ ndũkambe kũingĩra kuoya ngũkũ angĩkorwo nĩ lift ũhetwo nĩ mũndũ ĩtĩkĩra gũcoka mũhuko mũteithanie gwĩkĩra maguta bũrũri ũyũ nĩ wendaga gũteithania ndũgakuona ngari ĩyo nĩ ũkirĩte ki na wĩkĩre betũrũ-inĩ na ũwĩkĩre thimũ-inĩ ũtue ndũramenya nĩkĩ kũrekwo maguta marĩkie kũrĩhwo uge sawa nĩ tũgũkĩaria nĩrĩo wauma thimũ-inĩ ndũgetĩkĩre gwĩka ũguo akorwo hetwo lift ĩtĩkĩra gũ keep discipline ngari-inĩ ĩyo ndũgathiĩ ũgĩcenjagia nyĩmbo ũgĩtagia iria wendete wĩtĩkĩre tũhorere ndũgathiĩ thiĩ ũkauga ĩkĩra rwa mũcainĩ nĩgũthumbũra mwene na rwagĩ ikuaga indo njĩra-inĩ citarĩ ma necessary kuoyo kũrĩ andũ ukuaga kona akinya handũ agũra nginya mbata ĩkamũgia mũno ngari-inĩ ĩyo indo icio wĩtĩkĩre tũgũre tũgĩcoka nĩguo andũ aitũ ti ũndũ ũngĩ tũgwĩka no kũhoya tondũ twarĩkia kuona mwĩrĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tũgũcoka harĩ o chairman Ben Githae nĩgetha atwĩre ũrĩa tũkuma ngwĩciria ingĩtĩkĩka nĩwe chairman nĩ kaba twarĩkie kuona mwĩrĩ mũndũ akauma na nja biũ agathiĩ athiĩte koguo tũgũthiĩ na njĩra ya kũgerera haha ndiũĩ kameramani witũ egũikara ha ĩtigua tumĩre mũrango ũrĩa ũyũ o thank you very much warĩkia kuona mwĩrĩ ũkumĩra haha na ngai akũrathima mũno tutanahoya tondũ tũtikũgĩa na mĩario ĩngĩ nĩ gũcokia ngatho mũno kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Mr. Githai ũtũgamĩte nake haha on my left nĩ mũthuri tũteithĩtie mũno mũno mũno mũno gũkũ arũgamĩrĩire security wa thibitarĩ ĩno na kuma day one rĩrĩa maitũ akomire thibitarĩ kuma last year akoretwo na ithuĩ na ngaroia o through tondũ ona niĩ ndĩna mũrwaru gũkũ my mom is admitted here as we talk e wondi aratũrĩte ICU no thikũ igĩrĩ thiru ngai arareka athiĩ wondi he ndagĩtarĩ wĩtagwo gacunjĩ dr gacunjĩ e hamwe na ithuĩ ndagĩtarĩ tĩkĩre gwĩka gũka ũguo ũcio nĩ ndagĩtarĩ wa mamu wa karũi no nawe ndagĩtarĩ wa mami makoretwo hamwe na ithuĩ mũno kuma hĩndĩ ya admission nginya thaa ici

na akarũmĩrĩra gũtigĩrĩra nĩ auma thibitarĩ ĩyo koguo ndagĩtarĩ ah, ndikuga tũmũhũrĩre rũhĩ no no nyende tuwe guoko gwitũ ũguo tuge arathimwo amen nĩ gũcokia ngatho kũrĩ management ya thibitarĩ ĩno yambĩrĩirie mũno mũno mũno na chairĩ- chair wa bodi Professor Mugenda tondå wa commitment yake ũhoro-inĩ wĩgiĩ arwaru arĩa marĩ thibitarĩ ĩno to maitũ aitũ tu no nĩ araruta wĩra mũnene mũno mũtumia ũcio ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthondekwo kwa maitũ nginya harĩa arakomeire Professor Mugenda has been with us ona thaa ici tũkorĩtie nake kĩndũ thaa mũgwanja cia ũtukũ na njĩra kinyie macakaya make kũrĩ bamĩrĩ ona kũrĩ inyuĩ arata a bamĩrĩ ya Ngaroiya koguo mũkĩrai ya pole icio cia kuma kuri chair of the board uh, professor mugenda itari na ndungi wa kuongerera reke ituhoe ithe witũ we ndũhana mũndũ we wĩ ngai ndwaciarirwo ithuĩ nithu twaciarirwo we ndwombirwo ithuĩ nithuĩ tuombirwo na nĩkĩo we ũtarĩ hĩndĩ ũkagerera gĩkuũ-inĩ no mũrũmu jesu kristo nĩ akuire na nĩgetha njĩra ĩno ya gũkua amĩhũre ime na ningĩ akĩriũka nĩgetha ona ĩyo ya kũriũka ĩtuĩke ũhoro wa ma harĩ wĩtĩkio witũ ithuĩ akristiano na ũhoro ũrĩa tũhunjagia atĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa kristo ti kũũra moraga nĩ gũkoma makomaga ona ti gũkua makuaga nĩ gũkoma makomaga na ithuĩ tũgatũũria kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ma na ti itherũ atĩ mũthenya ũcio wa kĩĩranĩro mwarĩ wa ithe witũ nĩ akariũka hamwe na arĩa angĩ manakoma nĩgetha ĩturanĩre na ithuĩ hamwe na atheru arĩa angĩ tũkenanĩre nawe ciĩrĩgĩrĩro-inĩ ithuĩ twĩraga hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka na mwana wa araika na riri tũgũkũhera ngoro citũ thayũ na gwĩtĩkĩra ũndũ ũyũ atĩ ũndũ ũyũ nĩguo twĩtĩkĩtie na ũndũ ũyũ nĩguo tũhunjagia tũtigũkĩgĩa na guoya wa gwĩtigĩra gĩkuona kana kũrĩra mũno no nĩ tũgũkenera kuona maũndũ ma gĩko maku atĩ ti itherũ no woe mũndũ akahurũke na ningĩ kũgĩe na ũriũkio ta ũrĩa maandĩko maku meranĩire ndahoera bamĩrĩ ĩno Mũthuri wa mũtumia ũyũ wi- maitũ witũ Saruma wa Ngarĩ, arĩ we Archbishop Karuia, Karuia Junior na arĩa maciaranĩirwo, o na arĩa angĩ metagwo tata na mama na family yothe, arĩa makĩhutio mũno na maigua moreirwo mũno, nyitĩrĩra ngoro ciao. Ithuĩ no tũremwo nĩ kũigua ruo rwao, no we no ũrũigue. Na tondũ we nĩwe ũtihanagia na nowe wohanagia, ohania ngoro ici getha itinda na thayũ. O na ithuĩ acakaithia arĩa tũgĩte kũrũgama nao, horeria ngoro citũ. Tũkwenda thayũ na gĩkeno, Ithe witũ. no tũmenyerere tũgĩthiĩ na tũgĩcoka naguo roho wa gĩkuũ ũrĩa ũrũmagĩrĩra mũthenya tondũ mũthenya ũcio no wamũrĩirwo gĩkuũ na mathiko nduma na itu rĩrĩa rĩikaraga igũrũ rĩa andũ rĩtagwo gĩkuũ rĩtikae kũrũmĩrĩra moyo witũ rĩtikae kũtũrũmĩrĩra barabara-inĩ gũtikagĩe ngari ĩngĩka mũtino gũtikagĩe mũndũ ũngĩrwara gũtikagĩe na emergency ĩkiumana na kĩeha ona maũndũ marĩa matũmaga mũndũ ogwe na aringĩke ũtũgitĩre kũrĩ mo ngai ngoma iria cikaraga bara-inĩ cikauga ũmũthĩ inyuĩ mũrathwo nĩ gĩkuũ nĩ twacikania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo tũrathwo nĩ roho wa ngai na tũrathwo nĩ mũraika wa thayũ tondũ maitũ athiĩte agakome na thayũ na arĩtie kĩrathimo nĩ ũndũ ũcio tweĩkĩra kĩrathimo-inĩ kĩu tweĩkĩra-inĩ itu-inĩ rĩa araika arĩa ega nĩgetha matũrĩithie na matũgitĩre nayo thakame ya mũrũgũ jesu kristo ĩtũrũgamĩrĩre mĩkĩra yothe ya bara na nĩgetha tũrĩkinya na thayũ na tũrĩkie wĩra ũyũ watũtũma twĩ na thayũ na nĩgetha tũrĩheo wega wa mwathani wega ũcio ũrĩcokanie na ithuĩ nginya mũndũ gĩikaro gĩake tũhoya ũguo nĩ ũndũ wa jesu kristo mwathani witũ amen nĩ kũhoya mũndũ ũrĩa wĩna casket ĩno atũhingũrĩre na atũhingũrĩra tũkwambĩrĩria na andũ aya angĩ othe tũrigie na famĩlĩ twambie na andũ aya angĩ othe arata tũrigie na famĩlĩ ũtagũtambũra tũgũka ũguo wathiĩ ũthikari-inĩ straight